טייערע צוהערערס, איך האט אייך א קשיא, בעצם איז דאך נישט קיין קשיא פארוואס מען הייבט אן א שיעור אויף פסח מיט א קשיא, ווייל די גאנצע סדר הייבט זיך אן מיט א קשיא. אבער די קשיא איז אזוי, כנגד הבא בנים דברי תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד שאין תם ואחד שאין דעה לשאול. איך פארשטיי נישט. די בעל הגדה באציט זיך נאר די חילוק אין דער וואס הערט אויס דעם בעל הסדר, פארוואס באציט ער זיך נישט צו דער וואס פירט אן דעם סדר? ס'איז דא אזא אחד חכם, איינער א תלמיד חכם, ער לייגט אראפ א סדר מיט תורות, מיט מאמרי חזל, מיט סיפורי צדיקים, און נאך איז דא איינער וואס פירט דעם סדר, יא, ער האט רשע, ער האט עפעס נישט, ס'איז וואס ס'איז, ער טוט די מצוה בנאמנות, אבער ער האט עפעס נישט וואס צו פארקויפן פון זיך. נאך איז דא איינער וואס איז א תם, מען זאגט אזוי ווי די רעבעס פלעגן זיך גיין אונטערהערן ווי די אמאראצען האבן געפירט די סדר, און נאכדעם איז דא איינער שאינו יודע היכ ל נהג סדר, ער ווייסט נישט וויאזוי צו פירן א סדר, פשוט בכלל נישט אויסגעקאכט אין די גאנצע זאך, אבער על כף פנים, די קשיא איז זייער פשוט, אויב עס איז נאר דא איין בעל סדר וואס ער רעדט צו פיר קינדער אבער פון אים אליינס באציהט מען זיך נישט, איז עפעס משמע אז ס'מאכט נישט אויס ווער די בעל הסדר איז, ס'מאכט אויס ווער ס'הערט אים אויס ווי אזוי צו רעדן צו אים, אבער ווער די בעל הסדר איז מאכט נישט אויס, און דאס ממחיש צו זיין וויל איך אייך מיטטיילן מיט א מעשה. איך געהאט די זכיה אויפצוטרעטן פאר א קבוצה אינגעלייט וואס האבן זיך געגרייט אויף פסח, און מ'האט ארומגערעדט ס'איז אזוי ווי א יעדע חבירים מען שמועסט פארדעם מען שמועסט נאכדעם, און איינער געט זיך אזא רוף אן דארטן אז ער האט אזא סייבער קאר, די קארס וואס ארבעט סעלף דרייוו פון זיך אליינס, און ער פארציילט אזא זיסע מייסעלע אז ער איז געווען איינמאל זייער אויסגעמוטשעט ער האט נישט געקענט דרייווען די קאר, ער האט געהאט זיין יונגעלע דארט אין די בעק, ער האט געדארפט אהיים פארן, איז ער געגאנגען, ער האט אנגעשטעלט זיין קאר אנצוקומען אהיים, און ער האט געכאפט א פיינעם שלאף, און ער וועקט זיך אויף, זיין קאר איז געפארקט אויפן דרייוועי פון זיין הויז. דער פארציילט א זיסע מעשה, איך האב איהם געפרעגט, זאג מיר, אויב וואלסטו נישט געזיצן ביים רעדל, נישט געזיצן ביים רעדל, און וואלסט אנגעשטעלט דעם קאר, וואלט דער אינגל אנגעקומען אליינס צו דיך אינדערהיים אן דעם וואס דו ביסט דארטן? זאגט ער מיר נע, מען דארף זיצן ביים רעדל, ער דעטעקט צו איינער זיצט ביים רעדל, אז מען זיצט ביים רעדל קען מען עס אנשטעלן און מען קען כאפן א פיינעם שלאף און מען קען אנקומען. wow! איז דאס נישט א משל ממחיש צו זיין וואס מיינט דעם סדר נאך טייערע צוהערערס? ווען א טאטע זיצט ביים סדר און זיינע קינדער הערן אים אויס. ס'איז א נאכט פון סעלף דרייוו. ס'איז א נאכט וואס פון זיך אליינס ווערן געטון זאכן. ווי באקאנט האט די הייליגע מיטעלע בעלזער רב געזאגט אז משה רבינו האט דווקא אוועקגעשיקט זיינע קינדער אהיים צו ישרף פאר יציאת מצרים אז זאל נישט זיין ביי יציאת מצרים כדי ער זאל קענען פארציילן מה תספר באזני בנך ובן בנך אז ער זאל קענען פארציילן פאר זיינע קינדער וואס איז פארגאנגען ביי ציאת מצרים, ווייל טאמער נישט וואלט איך יעדע איינער געוואוסט, און וואלט נישט געווען ווער עס זאל פארציילן. און משה רבינו האט אריינגעלייגט א כח אויף אלע עלטערן אין יעדע דור אז זאלן האבן א חלק פון זיין כח פון זיין שורש נשמה, אז זיי זאלן האבן די כוחות פון משה רבינו פסח ביינאכט, א באקאנטע שטיקל אין די באקאנטע שטיקל אין ליקוטי אמרי קודש פון בעלזער רב, פון די מיטעלע בעלזער רב. קומט דאך אויס אז פסח ביינאכט ווען דעם טאטע זיצט ביים סדר טיש מאכט דאך נישט אויס וואסערע מצב ער איז, ס'מאכט נישט אויס ווער ער איז, ס'מאכט נישט אויס ער איז א חכם און וואס זיין דרגה איז, ס'מאכט אויס אז דו ביסט א טאטע וואס האט קינדער און ס'איז א נאכט פון סעלף דרייוו, ס'פארלאנגט זיך איין זאך דו דארפסט זיצן ביים סדר טיש, דו דארפסט זיצן דארטן און אנפירן דעם סדר, דו האסט די כוחות פון משה רבינו, אנכי השם אלקיך המלכה מארץ מצרים און פון דיר פארלאנגט זיך איין זאך, הרחב פיך ואמלאי, ס'איז א נאכט וואס מען דארף עפענען די מויל, ס'איז א נאכט וואס דער אייבערשטער פילט אן מיט השפעות. מען פארציילט אז דער שפת אמת איז געווארן רבי ביי ניינצן יאר אלט, זיין זיידע חידוש הרים האט פארלוירן אלע קינדער און ס'איז אראפגעגאנגען די רביסטעווע צו די שפת אמת, די הייליגע שפת אמת, עס איז געקומען צו אים דארטן אלטע חסידים, ער איז געווען ניינצן יאר אלט, עס איז געקומען אלטע אלטע חסידים וואס זענען נאך געווען אפילו ביים קאצקער, און מען האט אים אזוי געפרעגט א קשיא, ווי אזוי נעמט ער זיך די קוראזש אנצופירן א רביסטעווע, ווען ער האט דא אנשים זקנים און מכובדים וואס זענען נאך געווען ביי די קאצקער, ביי חידושי הרי ם, ביסט דאך א ניינצן יעריגע אינגערמאנטשיקל. האט ער געענטפערט כ'על עס פארציילן מיט א משל, כ'על עס מסביר זיין מיט א משל. ס'איז געווען אמאל א הויכע הויכע בארג, וואס מ'האט געמאכט אזוי ווי אזא טעסט, ווער ס'קען ארויף קריכן אויפן בארג, ער האט עפעס באקומען א גרויסע גרויסע פרס, א גרויסע מתנה. און מ'האט געטרייט און מ'געטרייט, ס'איז אנגעגאנגען קען גיין פינף פיס, צען פיס, צוואנציג פיס, רוב עולם האט אויפגעגעבן, עפעס איין מענטש איז אים געלונגען, ער האט זיך ארויפגעשלעפט אויפן בארג מיט די שטערקסטע כוחות און ער האט באזיגט און ער האט געווינען די מתנה. ער קומט ארויף אויפן בארג, זעט ער ווי א קליינע יונגעלע זיצט זיך דארט און ער שפילט זיך אין די זאמד כאילו לא היה. פרעגט אים די קליינע יונגעלע, וויאזוי ביסטו ארויף געקומען דא הויעך? איך קיינמאל נישט געקענט מאכן, עלטערע מענטשן, שטערקערע מענטשן, וויאזוי ביסטו דא אנגעקומען אזוי הויעך אויבן? גיבט זיך אן אינגעל מיט א שמייכל, איך בין נישט ארויף געקומען, איך בין געבוירן דא אויבן, איך בין געבוירן אויפן בארג! האט דער שפת אמת מסביר געווען פאר די אלטע חסידים, איך בין נישט אזוי ווי ענק, איך בין שוין געבוירן געווארן אויפן בארג, איך בין שוין געבוירן אלס רעבע, במילא קען איך פירן די רביסטעווע. טייערע טאטע, פסח ביינאכט ביסטו אויפן בארג, דו ווערסט געבוירן פריש דארטן, דו ביסט א נייער מענטש, דו ביסט דער טאטע וואס גייט אריינלייגן אמונה אין דיינע קינדער, דו ביסט דער טאטע וואס האט די שורש פון משה רבינו, דו ביסט דער טאטע וואס וואס דו זאגסט איז נישט דא נאך איינער אין די וועלט וואס קען עס אראפלייגן אזוי ווי דיר, ווייל דו ביסט די איינציגסטער וואס האט די כח פון למטה ספר באזור ויחו ואין ונחו. במילא ווען דו פירסט דיין סדר און דו זעצט זיך אוועק ווי א מלך ביים סדר אזוי ווי שטייט אין חזל, סא מדרש רבה פרשת במדבר, ויסב אלקים את צבאם במדבר זאגט די מדרש אז די אייבערשטער האט ארויסגענומען אידן פון מצרים און זיי ארומגעפירט אין מדבר בהסבה ווי א מלך. איז ווען דו זיצט ביים סדר ווי א מלך זאלסטו וויסן דיינע כוחות, זאלסטו וויסן די כח די שליטה וואס דו האסט, זאלסטו וויסן ווי אלץ דו קענסט אנקומען מיט דיך און מיט דיינע קינדער און די מצב ווי הויך דו ביסט, ביסט דאך אויף א הויכע מצב. כ'האב אזוי געטראכט א געדאנק, איר ווייסט אין מצרים עס זענען געווען הונדערטע טויזענטע קינדער וואס האבן נישט געוואוסט ווער זייערע עלטערן זענען, די מאמעס האבן געבוירן די קינדער זעקס שישה בקערעס אחד, תחת הטפיח הרהרתיחו, מען האט עס אראפגעלייגט אונטער דעם טפיח און מען האט עס דארט געלאזט, און די אייבערשטער געבן צו עסן פאר די קינדער, און עס איז געקומען די זמן הגאולה, איז געקומען א טאטע וואס איז געווען א בחינה פון א לא לי ולא לי עובדי עבודה זרה, ס'איז געקומען א טאטע און די אייבערשטער האט אים געזאגט דו ווייסט וועסט נעמען א שעפסעלע און תחוסי על הסאה דו דארפסט ציילען דיינע קינדער אויף דיין סאה דו דארפסט ציילען אלע דיין משפחה ווער אלץ גייט עסן מיט דיר די קרבן פסח די טאטעס זענען ארום געלאפן אויב מ'קען זאגן מיט א ווערטל ווער איז מיין קינד ווער איז דיין טאטע? דו ווייסט ווער דיין טאטע איז? ס'איז געווען נאך צוויי הונדערט און צען יארן וואס מען האט זיך נישט געטראפן, די טאטעס זענען געווען דארטן פארנומען מיט די תחת סבלת מצרים, אזוי שווער געארבעט, מען איז אהיימגעקומען, דער בעל עבודה זרה, דער טאטע איז אהיימגעקומען, און ער גייט שעכטן א קרבן פסח, ווי עס שטייט אין ספרים האט זיך מוסר נפש געווען פאר דעם ס ה, מ'האט זיך מוסר נפש געווען צו שפיצן די בלוט, וואס דאס איז געווען די זכות זייערע זיי האבן געהאט, אבער די מערסטע זאך איז ער האט געדארפט צוזאמנעמען זיין משפחה, די ערשטע מאל נאך צוויי הונדערט און צען יאר זיצט א טאטע מיט זיינע קינדער ביים טיש, ווי אזוי האט די טאטע אויסגעקוקט נעבעך? צובראכן, צוזעצט. די איינציגסטע זאך וואס די זיי האבן געהאט איז געווען זייער אמונה אין אייבערשטן, אז די אייבערשטער גייט אונז ארויסנעמען פון מצרים, דאס איז בייגעשטאנען און דאס האט זיי ארויסגענומען פון מצרים, זיצט זיך די טאטע ביים טיש און ער פירט א סדר ווי די הייליגע מנין זאגט, אזוי ווי אונז פירן היינט א סדר. איר קענט טראכטן א רגע ווי אזוי די טאטע האט געפילט. ער קען נישט זיינע קינדער, ער האט זיי נישט געזען, ער ווייסט נישט ווער זיי זענען, די ערשטע מאל וואס זיי קומען דא, זיי גייען עסן צוזאם א קרבן פסח, און ווער בין איך, ווי אזוי וואלט איך פירן זיך אויף, איך בין דאך א בחינה פון א עובד עבודה זרה, אבער ניין! פסח ביינאכט האט זיי די אייבישטער אויפגעהויבן אויף די העכסטע דרגה וואס קען זיין, די אייבישטער האט זיי ארויסגענומען פון מצרים ווי שטייט אין ספרים, ארויסגענומען מתחת סבלות מצרים, און די אייבישטער האט זיי אויפגעהויבן, די זעלבע זאך בימים ההם בזמן הזה געשענט היינטיגע צייטן, א טאטע זעצט זיך אוועק ביים סדר, זאל ער נישט טראכטן וואס איז געווען, וויאזוי זאכן זענען געווען, דו ביסט ביים סדר יעצט דא מיט דיין קינד, ס'איז סעלף דרייוו, אלעס דרייט זיך אליינס, אבער דו זיצט ביים סדר און דו פיר א סדר, און דאס איז די כח וואס וועט אריינלייגן דיינע קינדער אין אמונה. מ'האט פריער געשמועסט ביים סדר זיצט מען ווי א מלך. די מלך שבחיות איז דאך באקאנט איז א לייב. א לייב באקאנט איז דאך א געוואלדיגע גיבור, יתגבר כארי לעבודת הבורא. האב איך לעצטנס ערגעץ געזען גאר א שיינע זאך, איז געבער כעליה לעבודת הבורא? א לייב שלאפט זעכצן שעה פון פֿיר און צוואַנציק שעה, ער שלאפט רוב פון די פֿיר און צוואַנציק שעה שלאפט ער, וואס הייסט איז געבער כעליה לעבודת הבורא? נאר זייער שיין, ס'אמת ער שלאפט זעכצן שעה, אבער דו ווייסט די רגע וואס ער שטייט אויף? איז ער שטארק און איז מלך און ער פירט, ס'איז נישט קיין חילוק וויפיל שעה גייט עס אויף זיין, איך בין געשלאפן ביז יעצט אבער יעצט געב איך זיך א נעם מיט א פרישקייט, מיט א התגברות, א כי ישגבו כי ארי'. איך טראכט צו מיר, טייערע טאטע, ס'קען זיין ביז פסח וויאזוי ס'איז געווען איז געווען מיט א פארשלאפנקייט, אבער פסח וויינאכט איז איזגבר ווי א מלך, ווי א מלך שבחיות, איזגבר קריא לעבודת הבורא, ער דארף זיך שטארקן מיט א ברען, ער דארף זיך שטארקן מיט א התגברות ווי א מלך שבחיות, און זאגן פון יעצט און ווייטער בין איך מלך, און וואס איך זאג איז מיט א פרישקייט און מיט א שטארקייט. זאל דער אייבערשטער העלפן טאקע אז מיר זאלן האבן די זכי' אריינצולייגן אין אונז און אין אונזערע קינדער און אונזערע אייניקלעך אמונה בהשם, אמונת צדיקים, אמונה אין זיין תורה, און מען זאל זוכה זיין צו א לעכטיגן חג כשר ושמח און אלץ גוטס.